מיר האבן גערעדט וועגן א מאלינע, וועגן מאלינעס וואו מענטשן האבן זיך אויסגעבאהאלטן. דאס איז א געמאכט אזא מין מאלינע, איר זעט דער אריינגאנג אין דעם קעלער איז דורך דעם אויוון, אזוי איז עס געווען פארשטעלט, אריינגעגאנגען דורך דעם אויוון, דורך דעם אויוון פלעגט מען זיך אראפלאזן אין קעלער מען זאל ניט כאפן. דאס איז דא דאס איז א פראוויזארישע געמאכטע ער זעט דא גייט דער וועג און דא דא האט מען זיך אויסגעהאלטן אין א מאלינע דאס איז א ביישפיל פון א מאלינע אין געטא מיר האבן גערעדט וועגן דעם אז זענען געווען פארטיזאנער ארגאניזאציע וועגן דער פארטיזאנער ארגאניזאציע האבן מיר גערעדט ווען איר האט געזען דעם פילם דארף נאר דא אסאך מענטשן? ניין. דאס איז די דער מארקעט איז געווידמעט די פארטיזאנער. דאס איז די אנפירערשאפט פון אונזער פארטיזאנער ארגאניזאציע. דאס איז איציק וויטענבערג פארוואס האט ער דאס גערופן עף פ א? דאס איז א פאראייניגטע פארטיזאן ארגאניזם פארשידענע פארטייען. איציק וויטענבערג איז געווען א קאמוניסט, כוואויניק א בונדיסט, כוואויניק געווען א אדוואקאט אבער אין האנט איז געווען אביסל קירצער. דאס איז גלאזמאן

און זיי האט מען אויפגעהאנגען אויף סובאש דארטן וואו די מענטשן האט מען געבראכט פון געטא. אסיביג דאס איז א מיידל און צוויי און קאפלאן און כווניק מיר איז זייער נאנט קאפלאן ווייל ווען איך האב געדארפט גיין צו די פארטיזאנער איז דאס געווען דער וואס האט מיר געזאגט אלע נעמען פון די דערפער, דאס איז דער לעצטער מענטש וואס האט מיר די דאנקבארקייט וואס ער האט עס מיר דערציילט, דאס זענען פאטאגרייס, דאס איז זייער א העלדישער מענטש. שוין אריין אין קאנאליזאציע, אבער איר זעט אויך דורך א אויוון, און אויך אז זיי אריין געגאנגען ניט דירעקט אין דער קאנאליזאציע, דאס ווען אראפ פון די טרעפ, דאָס איז געווען די הויז איז איסטאַלירטאָ און אַ הויז איז מען אַ פֿעגנאַטאָ אי ווען מיר זענען געגאַנגען מאָרגן וועל איך נײן ניט ווען מיר גייען זונטיק וועל מיר גייען וועלן מיר איך אײַך ווײַזן די מאָרגן און דאָס איז אַ אָרט אַ שטעפֿגאַס וווּ מען האָט אַ אַ פּאָלי אַ קוילן-וואַרפֿער האָט מען אַרײַנגעטראָגן איר זעט איר געגאַנגען אָט איז ער נײן אָט דאָ אַז גאַנץ ווײַט איך האָב איר דערציילט דוכט זיך וועגן דעם אז ווען מען איז געגאנגען דורך דער קאנאליזאציע האט זיך פלוצלונג אויפגעהויבן די וואסער, מען האט געמיינט אז דייטשן האבן דארטן אריינגעלאזן וואסער אז זיי האבן אננדעקט, פאקטיש האט איינער פארלארן א מאנטל און נאך דער מאנטל זיינער האט צוגעדעקט דעם ארויסגאנג פון די וואסער. ס'איז געווען שמוציגע וואסער אויף א שטח אין קאנאליזאציע און ס'איז ביי אונז געווען איינער וועלכע האט יא אים גאנצע צייט וואס מיר זענען געווען איז ביי אים געווען די גאנצע קני אין וואונדן ווייל ער געווען זייער א הייכער ער האט נישט געקענט גיין איז ער געגאנגען אויף די קני. דאס איז קאוונער ארגאניזאציע פון אונטערגרונט פון קאוונע. דאס זענען ליטווינער וועלכע האבן, אגב איצטער איז געשטארבן איר, נעכטן איז געווען די לוויה איר איידעם איר געשטארבן, זיי איז אין קאוונע געפארן אונזערע מענטשן,